Gobeithio wneith y ddoe ohonon ni lwyddo i'ch diddanu chi am yr hanner awr nesa. Yym, beth ges i am frîff i siarad amdano o'dd milfeddygaeth amgen. Yym, a be' dwi'n myn' i drio i neud yw yym dangos fel dwi'n defnyddio milfeddygaeth amgen a fel mae'r artistry a'r science um, o veterinary medicine. Oedd hi'n un beth oeddwn i'n cael yn um, hyrwyddo yn fawr yn y coleg pan o'n i'n no, diwedd yr 80au, um, oedd bod i ddim ond um, yn bwysig i fod yn wyddonydd, ond pan o'ch chi moyn bod yn filfeddyg da, bod rhaid i chi fod yn bach o artist hefyd. So'r art and science of veterinary medicine. Um, ac roedd yna gymeriad oedd yn rhedeg um, yr ysgol fuddug, fuddug, Bil feddygol ym Mryste prynu Doctor John David ac oedd e bron a bod yn dachre bob sgwrs gyda'r geire When I was a boy in Carmarthen town yym a dwi'n yy oedd ma' fe nath e roi lot o gyngor doeth i fi yym dwi wedi trial cofio ar hyd y blynydde. Nawr falle yn y dyddie hyn yym bo' ni yn defnyddio ar hyn o bryd mwy a mwy o feddygeth amgen yym ond nid rhywbeth newy ydi e yym Os edrychwn ni nôl um, mae mhob diwylliant um, ar draws y byd um, wedi cyfuno um, dillu amgen gyda gwyddoniaeth um, dros filoedd o flynyddoedd. Um, ac falle bod hi'n bwysig hefyd i gofio, dyddiau hyn, dyn ni'n neud tipyn o wahaniaeth rhwng milfeddygaeth a meddygeth. Ond blynyddoedd mawr yn ôl, all- allwn ni edrychwn ni'n ôl i'r Aifft, um, roedd cathweision yn dod yn rhad ac am ddim. Felly, roedd gwerth meddyg yn ddim, achos oedd dim eisiau gwella pobl. Ond oedd ceffylau yn cael ei ddefnyddio mewn rhyfel, um, oedd ychen yn cael ei defnyddio mewn bwyd. Felly, roedd gwerth mawr i wella anifel. So, fi'n falch o ddweud, blynydde mawr yn ôl, oedd y milfeddyg lot yn bwysicach na'r meddyg. Ac felly yr un person fydd e'n neud y gwaith hefyd. So os edrychwn ni'n ôl, ma- ma'r cyfarwyddiad cynta o'n i'n gallu ffeindio at feddyge- Fil Feddygaeth yn cael ei wneud gan ddyn o- yr enw Urugaledina, neu fel 'na 'yf fi'n dweud e, beth bynnag, ym Mesopotamia, rhyw 2,000 o flynyddoedd cyn Crist. Yym, os edrychwn ni i Asia wedyn 'ny, ma' llenyddiaeth y Vedic yn India, yym, yn

Yym so pwysigrwydd yym prynu, doedd fawr o wyddoniaeth gyda nhw, o'n nhw'n wneud y gore, o'n nhw yn wyddonwyr yn eu ffordd eu hunan, os ydych chi'n edrych ar y Tsieineaid, a mae'n ddiddordeb mawr i mewn AccuBigo, yym o'u hamser roedden nhw yn wyddonwyr da iawn. Dwy fil a hanner o flynyddoedd cyn Crist, roedden nhw yn gwybod bod 'na rwydwaith niwrolegol, bod 'na rwydwaith o yym wythienne yn y corff, pan o'n i'n dal i fyw yn yr ogofau yym yn yr ardal yma, roedden nhw yn wyddonwyr da o'u hoedran ac o'u hamser, a ac roedden nhw yn defnyddio to ac i'w bigo ac perlysie i'w wella yn bennaf anifeilied ond pobl hefyd. Diwrnod bach yn agosach i gatre wedyn ni am gyda meddygon myddfai sy'n rhaid i chi feddwl am am feddygon gwell na'r rhain um, ac nôl yn y drydydd ganrif ar ddeg eto beth da ni'n gweld yw bod ni'n defnyddio mi um, meddygaeth, milfeddygaeth amgen ond hefyd bod chwedloniaeth yn dod i fewn i'r driniaeth. Yym d- daeth meddygon meddygfaol yn ôl yr hanes allan o o yym y ferch fach allan o lun y fan fach. Yym ac un o'r pethe dw i wedi dysgu mae mae milfeddygaeth gonfensiynol yn drin â'r corff. Yym ond mae'n bwysig iawn i ddrin ar ymennydd hefyd, hyd yn o'd gyda anifeilied mae'r yym mae seicoleg nhw a'r seicoleg dych chi'n defnyddio i'w drin nhw yn bwysig iawn. Yym a trwy'r blynydde wedyn ni os wrth Olrhain hanes am y defnydd o berlysiau a'r a'r gallu i wella pobl. Yym mae sort of lot fowr o chwedloniaeth yym a rhoi y driniaeth yr adeg iawn o'r dydd so mae'r elfen seicolegol a'r chwedloniaeth yn cael ei glymu'n dynn gyda'r meddygaeth hefyd. Reit, y cymeriad hyn fan hyn ar y dde, rhai o chi'n falle wedi clywed am sôn amdano fe, James Herriot. Um, un o'r rhesymau falle i fi feddwl yn beth i fynd i'r fil, yn filfeddig oedd yn hoffter i o ddarllen am lluniau James Herriot. Um, ar y chwyth fan hyn wedyn, llun sydd wedi dod um, allan o'r um, coleg milfeddygol yn Llundain. Ac er i'r coleg gael ei agor yn 1781, um, Doedd fawr wedi newid mewn ffordd mewn ein triniaeth ni o anifeiliaid a phobl um, tan diwedd yr ail ryfel byd, 40au cynnar. So ni'n gweld um, rhai o'r um, cyffuriau oedd ar gael prynu, y bitters, Bill Cross Elixir, um, sa'n mwyn clywed, rhai wedi clywed am olew Morris Evans, am oedd hwnnw'n cael ei ddefnyddio ar bopeth o wella moelni i gwella colic mewn ceffyl. Um, so Yn yr amser hynna, doedd fawr iawn wedi newid achos doedd gyda ni fawr iawn o gyffuriau i gael. Um, ond mi welodd James Herriot beth o'n ni'n galw quantum leap yn gallu pobl i drin pobl ac anifeiliaid. A oedd Catrin yn dweud bod y milfeddyg yn un pwysig iawn mewn bywyd ffarm heddi. Ond doedd hi ddim felly

A dod bach to yn agosach i gatre. Um, Michael Davey o'n i'n galw fe, de Davey Vet. Um, rheswm arall i fi um, benderfynu i fynd i'n filfeddyg. Fe'n dechrau bractis yn yr un amser, yn yr un cyfnod a James Herriot. A mae licen i ddarllen tyme bach o'i lyfr ei chi. A beth mae'n gweud? Yn y dyddiau hynny, Doedd gyda nhw ddim llawer mwy nag Epsom salts a chastor oil, ac roedden nhw'n credu mewn gwaedu anifeiliaid i gael gwared ar y drwg. A beth o'n nhw'n defnyddio i waedu anifeiliaid oedd cyllell, flames maen nhw'n cael ei alw, um, a beth beth nhw'n digwydd, digwydd beth nhw'n defnyddio corden um, i godi'r jugular, a wedyn beth nhw'n rhoi'r gyllell i fewn, wrth ochr e, a'i dorri fe i fewn, a wedyn fe ddech chi clwyf mawr yn y jugular a bydde'r gwad drwg yn dod allan. Ti'n mynd i pasio nhw rownd i fi? Um, ac ar ôl tynnu'r gwad, bydden nhw'n defnyddio rhawn ceffyl wedyn ni i gau'r wythïen. Nawr, oedd e'n cael ei defnyddio ar gyfer um, trin clefyd o'r enw laminitis mewn ceffyl, um, os oedd anifel a tymheredd uchel, Fydden nhw'n tynnu'r gwaed drwg, ac falle bod coll, co, cwympo pwysau'r gwaed yn gwneud i'r anifail deimlo'n well. Um, yn sicr, gyda clwyf laminitis mewn cyffil, un o'r problemau yw fod pwysedd y gwaed yn rhy uchel, so falle bod na sens um, mewn gweud i'r anifail. Um, ond beth mewn cwldefin gweud yw Fydden nhw'n torri'r wythïen fawr yn y gwddw nes byddai'r gwad yn tasgu ac wedyn yn clymu'r wythïen â'r rhawn cwellt ac â'r rhawn ceffyl. O'n nhw'n gwella rhai, siŵr o fod, ond yn colli llawer hefyd. A mae fe'n siarad wedyn ni am y moddion. Mae'n, mae 'da fi gof o foddion yn cael eu paratoi yn y surgery gartre. Cloridine at anifeiliaid oedd yn sgwrio, falle, gyda dolur rhydd. A'r cwbl yn cael ei gadw mewn stafell arbennig yn Wyrdre. Roedd yna dabledi, dabledi hefyd ar gyfer Llyngerr, ond dim llawer mwy na hynny. Roedd prinder adnodde'n ddifrifol. So nôl yn y pedwardege, doedd fawr iawn y mag ym Milfeddyg i'w alluogi fe i wneud anifeiliaid yn well. So felly oedd ddim, ch'mod, dim syndod bod nhw ddim yn cael eu alw mas yn aml. Um, ond wrth bod yr ail ryfel byd yn dod i ben, fe newidon ni. O'r lle, y sefyllfa lle roedd y rallt o Veterinary Medicine yn bwysicach na'r Science, mae'r cod yn troi, mae pethe'n newid. Ac un o'r pethe nath greu y newid mwya oedd y darganfyddiad o Penicillin. A nawr roedd gyda ni, fel milfeddygon, rhywbeth i roi gwên ar wmed y fuwch. O hyn ymlân, roedd hi'n bosib i ni wella trwy um, anwyldere, bacteria, um, popeth o oedd yn sensitif i benisilin. Beth arall ddigwyddodd ar y pryd hynny bod anesetic, um, cloroffwm, yn cael ei ddarganfod am y tro cyntaf hefyd. So oedd nawr oedd hi'n bosib i roi llawdriniaeth yn saff i anifel. Fe ddaeth cynnydd yn gwerth anifeiliaid yn yr adeg yma, a roedd angen bwydo pobl ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, Felly roedd gwerth anifeiliaid wedi codi, so oedd mwy o bwrpas. Nid yn unig oedd y, oedd y milfeddyg nawr yn cael ei weld fel boi bach yn fwy clyfar, roedd ei allu fe gwella'r anifeiliaid yn well, ac roedd mwy o werth i'r anifail, felly mwy o werth galw'r milfeddyg allan. Um, y cwpan dorsal, mae Will yn dangos fyna, corn buwch oedd yn cael ei ddefnyddio i roi powdwr lawr um, gwddwg a fuwch. Yym, a'r peth arall ddigwyddodd, daethon ni i ddeall yn fwy ambiti beth oedd yn achosi anhwylderau, so ddaeth sepsis ac antisepsis yn yym fwy yym o beth. Nawr 'to, yn un o sort of straeon Wncwl Defi mewn fan 'yn, ma' fe'n siarad am 'i dad, oedd hefyd yn filfeddyg, a mi rownd a'i ge- gyda'i gender i sbaddu bustach. A beth o'n nhw arfer wneud oedd torri twll yn ganol y domen fel bod 'da nhw ford, fel bod 'na rhyw bant yn y domen, fydde wedyn o'n nhw'n rhoi'r bustach ar ei gefen yn y domen, oedd e'n saff wedyn oedd e'n mynd i rowlo un ochr i'r llall a fyny bydden nhw'n wneud y llawdriniaeth yn y domen. Nawr os gallwch chi feddwl am y fath beth. Yym ond ch'mod, 'to dw i ddim yn mynd, 'dyn ni'm yn mynd nôl mor bell â 'ny, 'dyn ni'm yn mynd nôl canrif ac roedd hynna'n digwydd yn Sir Aberteifi. Neu bod dim rhyfedd bod chi ddim yn moyn galw'r milfeddyg mas. Reit, ni'n symud mlaen wedyn i nyddiau un y coleg. Ac erbyn ni, rwy'n ni'n cymryd blwyddyn i fi yn niwedd yr wythdegau i ddysgu ffarmacoleg. So oedd gymryd o gyffuriau da ni nawr o'r pedwardegau ymlaen i'r wythdegau Mae pethau 'di newid a mae'n cymryd blwyddyn i ddysgu popeth um, a mae 'di symud mlaen 'to. Chymod, mwy na thebyg, tan i chi ffarmacoleg dyddiau hyn, um, bydde 'da fi ddim clyw am rhan fwyaf o'r cyffuriau bydden nhw'n siarad yn biti. Um, so nes i raddio, falle oedd the science of veterinary medicine yn dod yn fwy ac yn fwy um, i'r blaen. Ond yn rhywedd yn swydd gyntaf, nes i um, orffen um, lawr yng Nghernyw. Am, a dim cyfeiriad yw hwn ma' rhaid i fi weud at Maggie Thatcher sy'n cael ei geni- yy claddu heddi, geni heddi. Yym ond yym nes i yym o'n i'n gweithio yy mewn ardal yng ngogledd Cernyw yym o'dd yn rhwng Bodmin a Dartmoor ac roedd 'i'n hen hen ardal Ac o'n i'n teimlo eitha cyfarwydd yno, yym oedd 'na sort of bobl eitha hael tebyg i'r Cymry yno, unwaith o'n nhw'n nabod chi o'n nhw'n ffrindiau chi am oes. Yym a buan y dysgais i bod bod yn wyddonydd ddim yn ddigon yym i wella anifeiliaid lawr yng Nghernyw, ac oedd dim dal beth dych chi'n dod ar ei draws a gweud y gwir. A dwi'n cofio cael galwad allan un noson ar ôl swper i fynd i weld buwch oedd yn gwaedu ar ôl dod â llo. So mae fi'n mynd a ngwynt yn y nwrn a dreifo sort of lan i ochre bodmin a cyrraedd y clos a gweld y fiwch yn y crush. All, sort of llyn enfawr o waed coch wrth ei thrad i, ac wrth ei hochr i roedd na hen fenyw yn darllen fel hyn. And when I passed by thee, and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee when thou wast in thy blood, Live. Yea, I said unto thee when thou wast in thy blood, Live. Be i wneud oedd swyno'r gwlad i stopo rhedeg. Um, ac ro'n i'n dod ar draws hynny,

Dro arall wedyn ni, dwi'n cofio cael y ngalw am i weld llon cratsio loi gyda Darude neu ringworm arnyn nhw. Nawr, erbyn hyn ni'n gwybod, ta dim byd i wneud â mwydyn yw e, am tac a clwy fungal yw Darude. A o'n i'n meddwl, reit, fi'n gwybod yn stwff fan hyn, mae un o'r pethau ges i ddysgu yn y coleg, mae yna bowdwr just y job i drin y clwyf. So mae fi'n gweithio'r ffarmwr, galw lawr yr surgery, rhei'r powdwr ar y shelf i ti, Dere mewn i ole rhof e'r lloi dwywaith y dydd am ddeg diwrnod. A fel ni buodd e, ryw sawl wythnos fach wedyn, mae fi'n gweld bod y powdwr yn dal ar y shelf yn y dispensary. A digwydd bod nes i fwrw i fewn i'r ffarmwr a gofyn iddo fe, Shw mo'r lloi? Wedd e, O, ma' nhw'n well, wedd e. Wnes i, O, ma'r powdwr yn dal ar y shelf. Wedd e, A, wedd e. Dath hen foi bach ei bo a wedodd e, 'Na gyd oedd rhaid i fi wneud oedd adrodd hyn, wedodd e. Ringworm, ring. Ringworm, ringworm red, Never mayest thou either speed or spread, But I grow less and less and die awong, die away among the ace. O, nes i adrodd rhigwm dair gwaith, a towlio'r lludw i fewn i'r grat, a gwellodd y lloi. Ond wrth e, ond fi, fi oedd yn dwp, wedodd e. O' 'na ddoeddeg o loi o'n i'n meddwl yn y crach, wedodd e. A wellodd e fi, ond yn anffodus, dwedodd e, oedd un bach yn anlwcus, achos na dri a ddeg o loi yn y crutch. Gwellodd deuddeg, nes i rigo hwm yn ddeuddeg, nes i'm rhigo hwm yn trydydd ar ôl, a ma hwnnw a dy rwden arno fe o hyd. A ma hwnna yn stori wir. Rhai hi. Am rhan ragor o hyn byddai gen i lle wedi mychu ar draws yn yr ardal hyn, so dach chi ddefed yn methu gweld beth o raid i chi wneud wrth gnoi olw a phoeri i fewn i llygaid nhw. Hm, dafad y bendro neu'r gid wedyn ni. Fydd hi'n drin e fel pen pump owns o bêl, llond llwy bord o siwgr brown a llaw. Un arall dwi wedi defnyddio yw hwn, os oes gyda chi lid neu absces am yn y drod neu cyn y gos, pob bowtis, bara, neu twyll, neu tato wedi berwi arno fe, a mae hwn yn dda iawn i ddefnyddio llif a llan. Ti'n cael dŵr coch wedi ni, rhywbeth o'n i'n gweld yn aml lan ar bodwyn o dŵr coch um, yn y da. Berwi dail pren melin, sef y berberis.

Tybed beth oedd gwn yn mil feddygon i ni'n dda iawn am drin y llinell fatha, cael gwared o disease and infirmity, ond falle dyn ni'n anghofio am y physical, mental and social well-being. A fan hyn mae mil feddygeth amgen yn dod i'r adwy, achos dych chi'n gorfod trin popeth, chi ddim dim ond yn edrych ar drin y clo, ignore the problem, Yn edrych ar pam maen nhw wedi codi yn y lle cyntaf, a dych chi'n trin gwraidd y broblem, yn lle jyst rhoi sticking plaster ar ar ar dop y broblem i gwifio fe, chi'n gorfod mynd at at yym waelod y broblem a trial ei gyrru fe o fyny. Dim llun o fi'n cnau fach yw hwnna! Ond mae nifer o wrachod gwyn yn y teulu, ac dwi wedi cael 'y ngalw'n wrach o hyn i hyn hefyd. Yym. Ond beth oedd y Gwrachwr Gwyn neu'r Apothecaries yn neud o defnyddio planhigion mewn ffordd ddeallus iawn? Os ydyn ni'n meddwl am amino cyffur- cyffurie yym sy'n cael eu defnyddio'n aml, digitalis, yym digoxin, os 'da chi'n broblem ar y galon, byddwch chi falle'n cael yym digoxin, ma' hwnnw'n dod o fysedd y cŵn. Coed helyg yn enw wedyn ni. Asprin yn dod o bysgyn y pren helyg. So mae rhan fwya o'n cyffuriau ni yn dod o fyd natur ac mae miliyne yn cael eu hala am gan y cwmnïau cyffuriau yn edrych i fewn i blanhigion yn llefydd megis yr Amazon i weld pa fendith mi fyddan nhw i ni am ac i'n anifeiliaid ni. Ti 'di gosod nhw? Yym. So, planhigyn newydd yn ei ddangos um, yn y pot yna wedyn yw Comfrey. A mae fe'n blanhigyn dwi'n defnyddio'n aml yn y gwaith. Yr hen enw arno fe yw Bonnet. A mae fe'n dda iawn am gael asgwrn i gydio. Dwi wedi rhoi fe mewn bontis um, i helpu i symud llid yn y cymale. Um, ac mae e yn un o'r jaliau yna wedi cael ei wneud mewn i ointment hefyd. Um, ar y dde wedi ni, mae blodyn y pen nes llawer. Um, mae hwnna to yn cael ei wneud mewn ieli i wella um, llosg. A lawr y gwylod yna wedi ni, mae'n rhoi sain potel o wineir i ni gael. Ond mae gwineir yn astringent da iawn, mae'n cael ei gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer ei hoelio neu'r lloi yn trafi. Diolch i ni am draw fan hyn wedyn ni am sôn nôl at um, y rhan falle mwyaf um, um, dwi'n defnyddio yn y gwaith sef ac yn bigo, sy'n un mae'n ddiddordeb mwyaf i a'n falle wybodaeth fwyaf i o feddygaeth, fe feddygaeth amgen. Um, Mae'r siart yn yr ochr chwith yn hen siart um, allan o Jaina sydd yn dangos um, pwyntiau am i roi'r nidwyddau i fewn mewn um, anifeiliaid.

Am, so er taw meddygaeth, neu milfeddygaeth amgen, yw ac i bi go mewn ffordd, mae yna mwy a mwy o wyddoniaeth ynghyn â sut mae fe'n gweithio, sut mae fe'n effeithio ar y corff. A wneith Wil ddangos nid wyddfa dw i'n defnyddio yn y gwaith mewn eiliad nawr. Be dw i defnyddio am ac yn ddigo am? Wel dw i wedi safio gwerth pris Dyderi ar i sawl ffarmwr achos mae'n bosib defnyddio'r nidwydde i agor ceg y grwp. So os da chi buwch neu ddafad yn methu dod â'r llo achos bod ceg y grwp ar gau, rhowch y nidwydde i fewn, aros rhyw hanner awr, rhan fwya o'r amser fydd y grwp wedi agor ac bydd dod â'r llo neu'r oen bach allan ffordd iawn. Os oes buwch da chi ar lawr wedyn, a'r od o'r allo yn medru codi, yym, nawr, o'n i arfer meddwl ta pryfyn oedd yn achosi fe, a clefyd y gwt oedd e'n cael ei alw, a o'n meddwl bod pryfyn bach yn byw yn y gwt. Yym, a'r hen driniaeth o cymryd cille a torri clwy yn y gwt,

fel mae'r n- nerfau yn cym- yn gweithio, o'n i'n yn rhedeg o'r yym yn cymryd y neges o'r asgwrn cefn i'r gwaethle a cael y fuwch nôl yn uchraf. Dwi'n wedi defnyddio ac i bigo hefyd i ddod â fuwch i wasod, so i ofyn tarw, mae'n helpu ffrwythlondeb. Um, ac wedyn, os ydyn edrych fan hyn, um, doi arall dwi wedi defnyddio fe ynddo, um, cwrdd a tarw, oedd yn well dyn nhw garw coesau'r llawr achos bod chi'n fe'n tost nhw. Ond chi'n gwybod, Does fwrdd a llaw ddim yn gallu'r colian am ar y coese wall, dyw e ddim yn mynd i witho yn dda iawn. Ac mae un taw dwi wedi drin wedi cael y pris gore yn am y sêl bwncarlaeth. So mae 'na um, ddefnydd mawr o hyd i feirweddigaeth amgen i fod um, yn y dulliau modern, dwi'n meddwl, o barn. Ond os ydych chi'n cymryd am y sefyllfa fel hyn, ac os dwi'n edrych ar ffowc lan top um, wedi cael ei roi i fewn yn dim dim at ei gilydd, y moch lawr fan hyn a dwi'n gwybod ar y gwaelod ar dân y canol. Mae'n amlwg i fi fod i social well-being nhw ddim yn cael ei edrych ar ei holl mor dda ni. Gallwch chi ddim cadw pobl nac anifeiliaid o dan y fath amgylchiadau a'u cadw nhw'n iach, a dyna pam Mae moch a ffowls yn gorfod cael eu rhoi ar growth growth promoters maen nhw'n galw nhw, ond gwrthbiotic ydyn nhw, yym, o'r dydd maen nhw'n cael eu geni, achos heblaw hynny mi fyddan nhw yn marw o heintie yn fuan iawn. Pan mae pobl anifeiliaid yn gorfod byw yn y fath sefyllfa, mae afiechyd yn galler rhedeg banc. A'r cwestiwn yw, am arwymo'r bai? a falle bod rhaid i ni ofyn am, ch'mod, mae trachwant ni am fwyd i fad, a llawer ohono fe yn gyrru um, y dull yma o ffermio. Um, a falle, fi'n credu, mae e'n, with a sort of, mae fe'n ond moral cwestiwn yw e, a oedden ni'n iawn bod ni yn um, bod yn bod yn plant ni am ddweud rhai o'r um, labeli enwog sydd lawr fan hyn. Um, well, dyw, dych chi'n methu prynu cig, mae'n mae costi i gynhyrchu cig da, mae'n costi i gynhyrchu llaeth da, um, ac os ydyn ni'n moyn gyrru'r pryd i lawr, mae rhaid i rhywbeth roi, um, ac yr eidedd sydd yn cael ei wydda yn pen draw. A jyst i orffen,